Milli halas ediş komitetiniň güýje girmeginiň esaslary, bu ine alty punktdan ybarat. Birinjisi, Türkmenistanda döwlet we konstitusion gurluşyň ýoklugy. Ikinji, Konstitusiýanyň üçünji maddasynyň ikinji bendine esaslanyp, häkimiýetiň ähli gurluşlaryny, kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji, we kazyýet, guramaçylykly jenaýatçy toparyň öz eline geçirmegi. Üçünji, Türkmenistanyň halkyna garşy genosid we terror, ýagny gorky usullarynyň giňden ullanylmagy. Dördünji, halkyň aňyna siňdirilen gorky we korrupsiýa zerarly syýasy, ykdysady we sosial ýagdaýlaryň ýurtda dowamly agyrlaşmagy. Bäşinji, türkmen halkynyň Watanyny terk etmäge sezewar edilmegi we yzyna dolanmagynyň petiklenmegi. Altynjy, watandaşlaryň ähli azatlyklaryndan we hukuklaryndan mahrum edilip, halkyň gulçulyk derejesine düşürilmegi. Ine, şu alty maddadan, alty punktdan ybarat ine esasy. Biziň Milli halk halas ediş komitetimiziň güýje girmegine indi esasy bolup hyzmat edýän ine şu alty sany maddadan ybarat. Indi şu her maddanyň üstünde, her punktyň üstünde ýekeme-ýeke durup geçmekçi we şoň açyklamalaryny bermekçi, size ýetirmekçi, hormatly watandaşlar. Ýokarda görkezilen betbagtçylyklaryň otuz ýyllap dowam etmegi we hiç bir çözgüdiň getirilmänligi, Konstitusiýanyň kepilliginiň ýoklugynyň doly subutnamasy bolup durýar. Netijede, getirilen subutnamalara salgylanyp, gelejekki nesillerimiziň öňünde türkmen halky Milli halas ediş komitetini döretmäge jogapkärlidir. Birinji madda. Milli halas ediş komitetiniň güýje girmeginiň esaslary. Türkmenistanda döwlet we konstitusion gurluşyň ýoklugy. Iki müň altynjy ýylyň ýigrimi birinji dekabrynda Gurbanguly Berdimuhamedow Konstitusiýada görkezilen tertip-düzgünleri gödek bozup, prezidentlik wezipesini bikanun eýeledi. Düşündirişler. Birinji, Türkmenistanyň şol döwürki hereket edýän Konstitusiýasyna laýyklykda, ölen prezidentiň, ýagny Saparmyrat Nyýazowyň ornuna üç aý möhlet bilen Mejlisiň şol döwürki başlygy Öwezgeldi Ataýew gelmelidi. Emma köşkde dörän dildüwşükligiň netijesinde Öwezgeldi Ataýew tussag edilip, azatlykdan mahrum edildi. Netijede jenaýatçy topar hökümeti basyp aldy. Ikinji, Türkmenistanyň şol döwürki hereket edýän Konstitusiýasyna laýyklykda,

ýurduň içinde ilatyň etrap we welaýatlaryň arasyndaky ykdysady we fiziki gatnaşyklary we olaryň durmuşyna girizilen bikanun çäklendirmeler. Ikinji, raýatlaryň ýurt daşyna çykmaga we ýurda dolanmaga bolan hukuklaryndan doly mahrum edilmegi. Üçünji, raýatlaryň şahsy eýeçiliginde bolan öýleriň we emläkleriň eýesiniň razylygy bolmazdan ýykylmagy ýa-da dargadylmagy, şahsy emläkleri üçin degerli we degişli kompensasiýalaryň tölenmezligi. Netije, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kepilligi we dolandyryşy doly kontroldan çykdy. Ikinji madda. Konstitusiýanyň üçünji maddasynyň. ikinji bendine esaslanyp, häkimiýetiň ähli gurluşlaryny kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet, guramaçylykly jenaýatçy toparyň öz eline geçirmegi. Parlamentiň bir ýüz ýigrimi bäş agzasynyň hiç biri halk tarapyndan hödür edilen ýa-da saýlanan adamlar däl, iş ýüzünde parlamentiň hukuklarynyň doly ýatyrylmagy. Täzelikde, elli alty adamdan ybarat Halk Maslahatynyň döredilmegi Konstitusiýa garşy bolup, Gurbanguly Berdimuhamedow özüni Halk Maslahatynyň başlygy diýip yglan etdi. Ýerine ýetiriji hökümetiň baştutany şol bir wagtda ýene-de Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özi bolup dur. Türkmenistanyň Gyzyl Ýaryma jemgyýetiniň başlygy, Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýal dogany Döwletowa Türkmenistanyň ähli gurluşyk pudagyny Gurbanguly Berdimuhamedowyň giýewi Nazar Rejepow dolandyrýar. Türkmenistanyň uly, orta we kiçi biznes işleri tutuşlygyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýegenleriniň gol astynda. Sud häkimiýeti, prokuratura, gümrük, Migrasiýa, Polisiýa we MHM, Milli howpsuzlyk ministrligi, guramalary Konstitusiýa ýa-da döwletiň kanunlaryna däl-de, diňe Gurbanguly Berdimuhamedowyň jenaýatçylykly toparyna hyzmat etmäge mejbur ediler. Üçünji madda. Türkmenistanyň halkyna garşy genosid we terror, ýagny gorky usullarynyň giňden ullanylmagy. Iki müň on dokuzynjy ýylda dünýäde möwç urup başlan Covid on dokuz pandemiýasy sebäpli ähli döwletlerde bu keseliň garşysyna dürli görnüşde göreş yglan edildi. Diňe Türkmenistanda şu güne çenli bu keseliň barlygy ykrar edilmedi. Türkmenistanda Covid on dokuz bilen kesellänleriň we keselden ölenleriň sany türkmen we dünýä jemgyýetçiliginden gizlenip gelinýär. Hökümet keselçilige garşy göreşmegiň ýerine halky köpçülikleýin dürli dabaralara, çärelere yzygiderli gatnaşmaga mejbur edip gelýär. Türkmenistanda ýaşaýyş ýerlerine ýakyn gurlan zawod-fabrikleriň öndürýän zyýanly galyndylarynyň tebigaty zaýalamagy sebäpli döreýän dürli agyr keseller, adamlaryň köpçülikleýin kesellemegine we wagtyndan ir ýogalmagyna sebäp bolýar. Türkmenistanda syýasy, dini we özbaşdak pikirli adamlaryň bikanun tussag edilmegi, olaryň gözgyny şertde we dar zyndanlarda degişli medisina hyzmaty bolmadyk halda hem-de psihiki we fiziki basyşlar astynda saklanmagy, öldürilmegi ýa-da ýitirim edilmegi sistematiki terzde alnyp barylýar. Ýokarda görkezilen şertler we çäreler Türkmenistanyň halkyna garşy edilýän genosiddir. Türkmenistanyň raýatlary hak hukuklaryny talap edip eden halatynda, hökümetiň alyp barýan syýasaty hakda öz pikirini aýdan halatynda, Sosial media ulgamlaryny ullanan halatynda olara we olaryň ýakyn garyndaşlaryna ýuridik hukuk goraýjy organlary tarapyndan işlerinden kowmak we azatlykdan mahrum etmek ýaly gorky duýgusy salynýar, hatda käbir halatlarda bigünä adamlar ýitirim edilýär. Mekdep ýaşyndaky çagalardan başlap ähli watandaşlaryň şahsy mobil we beýleki aragatnaşyk enjamlaryny eýesiniň islegi we razylygy bolmazdan bikanun ýagdaýda hökümet tarapyndan yzygiderli barlanyp durulmagy diňe belli-belli adamlaryň däl-de, ähli Türkmenistan watandaşlaryna bilkastlaýyn gorky duýgusy salynýar. Dördünji madda. Halkyň aňyna siňdirilen gorky we korrupsiýa zerarly syýasy, ykdysady, we sosial ýagdaýlaryň ýurtda dowamly agyrlaşmagy. Soňky ýüz ýyllykda öňki kommunistik we soňky ýyllaryň diktatura režimi tarapyndan halkyň aňyna siňdirilen gorky we korrupsiýa netijesinde watandaşlaryň hiç birinden täze pikir we düşünje orta çykmady. Netijede, türkmen jemgyýeti köpçülikleýin ähli tarapdan degradasiýa uçrady. Düşündirişler, Birinji, Konstitusiýada görkezilen hak-hukuklaryna garamazdan, Türkmenistanyň ilaty TSSR we Garaşsyzlyk zamany döwlet syýasatyndan gaty uzakda saklanyp gelinýär. Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda halk ykdysady hak we hukuklaryndan mahrum edildi. Üçünji, hökümetiň alyp barýan hyýanatçylykly syýasaty netijesinde neşe serişdeleriniň ilatyň arasynda giňden ýaýradylmagy we gün-günden artýan işsizlik zerarly köp sanly maşgalalaryň dargamagy bilen sagdyn nesiliň ýetişmeginiň öňi alynmagy sebäpli ilatyň sosial düzümi doly bozuldy. Netijede, Türkmenistanda syýasy, ykdysady we sosial gurluş doly çökdi. Bäşinji madda. Türkmen halkynyň Watanyny terk etmäge sezewar edilmegi we yzyna dolanmagynyň petiklenmegi. Bikanun hökümet halky mal-mülklerinden we hak-hukuklaryndan mahrum etmegi, köpçüligi ýurduň daşyna çykmaga mejbur etdi. Eklenç gözleginde, ýurduň daşyna çykan Türkmenistan watandaşlarynyň käbir maşgala agzalary hökümet tarapyndan bilkastlaýyn girewe alnyp galynmagy sebäpli gazançlarynyň agramly bölegini ýurda, ýagny çagalaryna we gartaşan ene-atalaryna ugratmaly bolýarlar. bank sistemasynyň düýbünden ýok edilenligi sebäpli, olaryň ugradýan daşary ýurt walýutalarynyň ýurda girişi guramaçylykly jenaýatçy toparyň gurnan hileli shemalary arkaly amala aşyrylýar. Hileli shemalaryň bu görnüşi kök uran diktator režiminiň ýygy-ýygydan ullanýan usuly bolup durýar. Altynjy madda. watandaşlaryň ähli azatlyklaryndan we hukuklaryndan mahrum edilip, halkyň gulçulyk derejesine düşürilmegi. Kanun boýunça Prezident wezipesi Konstitusiýanyň ýeke-täk kepili diýlip görkezilen. Emma durmuşda Konstitusiýanyň kepili bolup duran Prezident şol Konstitusiýany aýak astynda depeleýär. Meselem, Türkmenistanda geçirilýän ähli saýlawlar we referendumlar halkyň pikiri soralman, gizlin ýagdaýda geçirilýär, halka diňe hökümete bähbitli netije yglan edilýär. Prezident saýlawlarynda şu wagtky diktator iň pes togsan bäş göterim, referendumlarda bolsa hemişe bir agyzdan yrazy sesini alýar. Şol bir wagtyň özünde, saýlamaga we saýlanmaga hukugy bolan altmyş göterim raýatlaryň ýurt daşynda bolmagyna garamazdan, daşary ýurtlarda hiç hili saýlaw nokatlary gurnalmaýar. Netijede, halk saýlanmadyk prezidente we işlemeýän kanunlara basyş we beýni ýuwma metodlary bilen boýun egdirilýär. Saýlamak we saýlanmak hukugy elinden alynan jemgyýeti gorky, basyş, aldaw, dürli manipulýasiýalar we sahnalaşdyrylan propagandalar bilen halkyň aň-düşünjesini düýpli zäherläp, jemgyýeti doly degradasiýa sezewar etdiler. Konstitusiýanyň orny guramaçylykly jenaýatçy topara bähbitli bolan, hasam reformalar eder, içi boş, bimany maksatnamalar, ýagny Altyn asyr, Täze oba, Galkynyş, Parahatçylyk, Bereketli, Açyk gapylar syýasaty, Ynanyşmagyň ýyly we şuňa meňzeşler we mejbury çäreler bilen çalşyryldy. Hormatly watandaşlar, ýokarda görkezilen betbagtçylyklaryň otuz ýyllap dowam etmegi we hiç bir çözgüdiň getirilmänligi Konstitusiýanyň kepiliniň ýoklugynyň doly subutnamasy bolup durýar. Netijede, getirilen subutnamalary salgylanyp, gelejekki nesillerimiziň öňünde türkmen halky Milli halas ediş komitetini döretmäge jogapkärdir. ýigrimi birinji ýylyň maý aýynyň ýigrimisi Milli halas ediş komiteti yglan edilen gününden, ýagny şu günden güýje girýär. Milli halas ediş komitetiniň dolandyryş geňeşiniň egindeş ýolbaşçylary Sapar Yklymow we Halmyrat Söýegow. Diňläniňiz üçin sag boluň!